so leswi hi nga na hi nga na nhlawulo wu nga kuteni wu nga kusuhani so vanhu va hleketa leswaku ku tshemba ka hina ku le ka nhlawulo mara entiyisweni hina mindzuku hambi vo pfuka va ku misava ya rhurha hina hi ta tsakela ku vona hosi yesu kreste so swa tsakisa swinene ku va munhu a tikuma a ri karhi a a hlaya rito ra Xikwembu, a dyondzisiwa hi rito ra Xikwembu masiku hinkwawo. So ni lava ku mi khutaza leswaku loko mi tshamile emakaya mi nga tshuki mi tshika ku hlaya rito ra Xikwembu. So namuntlha um ni lava ku dyondzisa kusuka eka buku ya Yoxuwa, buku ya Yoxuwa So mi nga pfula eka Yoshua chapter 24 page 298 page 298 ni tsundzuka kahle leswaku xivutiso lexi ni nga tshama ni xi vutisa wena nga ku vhiki leri nga hela ku hikwalaho ka yini xikwembu xi hi tumbuluxile xikwembu xi hi tumbuluxile leswaku hi ta xi dzunisa a hi swona e se na namuntlha a ni jiki ni kwalaya se hi fanele hi vona ku hi xi dzunisa ku yini xikwembu lexi

Xikwembu xa le henhla henhla n'wina tatani wa hina hi khensa swinene tintswalo ta n'wina hi khensa matsalwa matsalwa ku nga swakudya swa moya matsalwa lawa ya hi enerisaka hi tiva leswaku matsalwa ya n'wina mi va hutile swi nga leswi ma hi pfunaka ku hi dyondzisa ma hi pfunaka ku hi khorwisa ma hi pfunaka ku hi tshinya kumbe ku hi ololoxa ku hi lulamisa ni ku hi kurisa eku lulameni, leswaku hi ta va hi kula hi ndlela leyi yi tsakisaka Xikwembu. Swa ha te tano ni le ka nhlikani wa siku ra namuntlha, hi lava ku dyondzisiwa, hi lava ku khorwisiwa, hi lava ku kurisiwa eku lulameni. Hi pfuneni n'winyi wanga leswaku hi va ni ku twisisa hi ndlela leyi faneleke, leswaku hi ta endla, hi ta famba hi ndlela leyi yi mi tsakisaka kumbe leyi mi dzunisaka. Xikwembu hi khensile tintswalo ta Rito ra Xikwembu. Matiko man'wana a ma na rona Rito ra Xikwembu hi ririmi ra vona. Va fanele va hlayeriwa hi van'wana va tlhela va hlavuteriwa rona. Kambe loko hi ri hina, i nkateko ku tikuma hi ri karhi hi hlaya matsalwa ya vaprofeta, matsalwa lama ya nyikiweke khale leswaku na hina hi ta averiwa ku fuma ka Xikwembu. Swa ha te tano, Xikwembu ni khongela leswaku mi hi katekisa, mi hi pfuna hi ku ri twisisa. ha yesu kreste ndza khongela hi ku kombela amen yoshua chapter 24 and hi suka hi hlaya eka verse number 14 now hi nga se za hi hlaya ni lava ku va ni mi tsundzuxa leswaku loko hi ri eka buku leyi ya yoshua 24 in this very uh, time or in this very chapter yoxuwa a ku ri yena murhangeri wa vanhu va tiko ra israyele kumbe a vekiwe a ri mahlweni leswaku a ta rhangela vanhu va tiko now before ku fika yoxuwa a ku ri na un'wana i mani la nga hi tsundzuxaka ku a ku ri na mani before yoxuwa nhluvuko yes So loko se Muxe a hetile ntirho wa yena, ximhandzani xi nyikiwa mani? Yoxuwa. Now, se Yoxuwa na Muxe a va tirha ntirho wo fana, a va fanele va langutela tiko ra Xikwembu. Okay? A va fanele va langutela tiko ra Xikwembu. Tiko ra Xikwembu kumbe tiko leri Xikwembu xi nga ti hlawulela rona i tiko ra Israyele. so hambiswitetano vanhu lavawani a va nga fambi hi tindlela leti tsakisaka xikwembu hi minkarhi hinkwayo a ku ri na minkarhi leyi a va pfa va hambuka endleleni kambe ntirho wa yoxuwa a ku ri ku va a meka sure kumbe ku va a tiyisisa leswaku va tshama endleleni A ku ri ntirho lowu na Muxe a nyikiwile wona wa ku a risa kumbe a langutela vanhu lava va tshama va ri endleleni ya Xikwembu. Kasi loko hi fika eka chapter 24, hi vona hi laha Muxe se i tikuma a karhi a karhatiwa swinene hikwalaho ka ku va vanhu va nga tshembeki eku dzuniseni ka Xikwembu. Tsundzukani leswaku Xikwembu xi hi endlele yini? Ku xi dzunisa. xikwembu xi hi endlele yini ku xi dzunisa se eka nkarhi lowuwani munhu loyi a vekiwile leswaku i ta langutela vanhu ku va dzunisa xikwembu i mani i yoxuwa right se vanhu lavawani um loko a ku ri munhu un'wani wa wa wa kwala ka tiyani loko a kwatile a ku kahle kahle se ni fike hi la se na na yoxuwa a fike hi la Verse 14 la ta ku hinkwenu hi yi languta ni ri karhi ni yi hlaya yi hlayeka hi ndlela leyi sweswi chava ni yehovha mi n'wi tirhela Hi ku hiseka ni ntiyiso, susani swikwembu leswi vatata wa n'wina va swi tirheleke ehase ka nambu na Egipta, mi tirhela Yehovha. Now, Yoxuwa i vulavula hi vuhosi. loko ni swi twisisa kahle xo sungula i ri sweswi ingaku na n'wi vona a kha bana tafula a ku ni ri sweswi chavani yehovha mi n'wi tirhela hi ku hiseka mi n'wi tirhela na hi ntiyiso hi lero a vulavula a ri karhi a nga ti pfinyingi a vulavula a ri na vuhosi a vulavula a ri karhi a tiyisisa kumbe a tshikelela a va byela ku yini? Mi fanele mi chava Yehovha, mi fanele mi tirhela Yehovha. Mi n'wi tirherisa ku yini Yehovha loyi? Mi n'wi tirhela hi ku hiseka, mi n'wi tirhela hi ntiyiso. Nawu i tirhise marito ya ku hiseka na hi ntiyiso hi ku a swi tiva leswaku vanhu lavawani ku na nkarhi lowu va nga tshembekeku ku na nkarhi lowu va lavaka ku tirhela swikwembu swa vatata wa vona kumbe ku na nkarhi lowu va lavaka ku landzelela culture hi ku mhaka ku i khale swi ri kona now ni la ta ku mi languta mhaka yin'wana ya nkoka leyi a hi toloveli ku yi langutisa kumbe a hi toloveli ku yi hleketa xikwembu xi hi endlile leswaku hi xi dzunisa hi swona right ri phanga henhla ri phanga ehenhla Matewu 6 verse uh,

Ni vulavule hi timhaka ta ku ku na xikongomelo xin'we ntsena lexi Xikwembu xi nga hi tumbuluxela xona emisaveni. Loko ku ri ku munhu a ta va na reason ya ku hanya evuton'wini bya yena, loko a vo lo n'wi nyika ku a chuza yena maybe a ta chuza swilo swin'wanyana. Mara Xikwembu hi ku hi xona xi nga hi endla xi tlhele xi hi nyika na xivangelo xa ku why xi hi endlile. If there was a chance that we can choose.

Mi ta engeteriwa swona. Hi ta tlhe hi vuya ka Matewu 6. Mo pfa mi yi vekele kun'wanyana kwalano, hi ta tlhe hi vuya. Now, why ni vulavula hi Matewu 6 verse 33? I mhaka ya ku yi ri xo sungula lexi mi fanelaka mi tilavela xona i yini? I ku fuma ka Xikwembu. Hi ndlela yin'wana mi fanele mi tilavela swilo swa Xikwembu ku tlula swilo hinkwaswo xo sungula. Hi tshama hi karhi hi swi dyondzisa masiku hinkwawo. Tilaveleni ku fuma ka Xikwembu, number one. Hi ndlela yin'wana, lavani ku va mi ndlayini mi dzunisa Xikwembu hi vutomi bya n'wina hi leswi mi swi endlaka hinkwaswo. Loko se hi tlhelela le ka buku ya Yoxuwa chapter 24 verse 14, loko Yoxuwa a va byela ku sweswi Chavani Yehovha, mi tirhela mi n'wi tirhela hi ku hiseka ni ntiyiso. Susani swikwembu swa vatata va n'wina leswi va swi tirheleke eNambu wa Hase, mi tirhela Yehovha. Hi ndlela yin'wana i ri, Swi tiveni ku loko mi nga tirheli Yehovha, automatically mi tirhela swikwembu swa hava swi tiveni ku loko mi nga tirheli yehovha automatically mi ndla yini mi tirhela swikwembu swa hava ende vanhu van'wana loko hi vulavula hi swikwembu swa hava va vulavula hi mhaka ya ku um va tsundzuka ku ku phahla va tsundzuka ku endla swin'wanyana na swin'wana a hi vulavuli hi swona sweswo Xikwembu xi ve very much eh, specific loko xi hi vumba xi vumba munhu a ri na miri xi vumba munhu a ri na moya xi vumba munhu a ri na mbilu ivi xi vumba xivumbeko xa munhu xa very unique xi ku ndhawu leyiwani emunhwini yi fane yi languta ku dzunisa eka xikwembu Ko tala vanhu hi tirhisa ndhawu liya etimbilwini ta hina ku khoma swilo swa misava. Ematshan'wini ya ku hi tata ndhawu liya yi nga vumbiwa hi Xikwembu etimbilwini ta hina, hi ku fuma ka Xikwembu loku hi fanelaka hi tilavela kona ko sungula, hi tata timbilu ta hina hi swin'wana swa misava. Ene hi leswi a vulaka swona Yoxuwa ku, Sweswo swi fana na loko mi ri karhi mi ndla yini? Mi dzunisa swikwembu swin'wana swa hava. A hi vulavuli hi ku phahla. Automatically loko munhu a nga chuzi ku hlawula ku dzunisa xikwembu, swi vula ku i ti chuzela ku endla yini? Ku dzunisa swikwembu swin'wana. Ku nga va ku nga ri swikwembu swo phahla, mara i swikwembu swin'wana. Hi ku Xikwembu xi hi vumbele xilo xin'we ntsena, ku dzunisa Xikwembu. And therefore loko hi nga lavi ku dzunisa Xikwembu, hi dzunisa xin'wanyana. It's either hi dzunisa vatswari, vana, ntirho, movha, whatever. But loko hi nga dzunisi Xikwembu, hi dzunisa swikwembu swin'wana. Now verse 15. Yoxuwa a va tsundzuxa ku, kambe loko swi bihile emahlweni ka n'wina ku tirhela yehovha well yexuwa i tlhela va tsundzuxa ku wena tivani leswi chavani yehovha n'wi chaveni yehovha mi n'wi nyika xichavo lexi fanelaka mi fanele mi n'wi tirhela hi ku hiseka mi n'wi tirhela hi ntiyiso ku nga vi na leswiya swa ku nenge lowun'wana wu le ka yehovha nenge lowun'wana wu le ka leswi e-e Vana ni vanhu lava va nga kanganyisi ku mi hiseka loko mi yima emahlweni ka ritu, mi yima emahlweni ka ritu mi n'wi tirhela hi ntiyiso. Kambe Yoxuwa hi ku ivela a va a karhateke ngopfu hi ku va byela xilo xin'we na xin'we na xin'we nakambe. Ka verse 15 a ku kambe loko ku ri ku swi bihile emahlweni ka n'wina ku tirhela Xikwembu. Ritu leri landzelaka ri ku yini? Ri ku yini? Hlawulani. choose maskete hlawulani namuntlha loyi mi rhandzaka ku ndla yini ku n'wi tirhela hambi swikwembu leswi swa vatata wa n'wina va swi tirheleke ehansi wa nambu hambi swi ri swikwembu swa vaamori etikweni leri mi akeke eka rona loko ndzi ri mina na yindlu ya mina hi ta tirhela yehovha Now, swi ta ku hlamarisa ngopfu ku vanhu va rhandza ku vulavula hi vhese ya ku loko ku ri mina na ndyangu wa mina hi ta tirhela Yehovha mara i swi vona ku swilo leswi swi endliwaka swi hambanile na ku tirhela Yehovha ku tirhela Yehovha hi vulavula hi yini lava ku fumaka xikwembu ku sungula mbilu ya wena yi akeriwe leswaku yi ta tatiwa hi ku dzunisa xikwembu ku sungula leswin'wani xikwembu xi ta tirha loko xi swi lava hi ku a hi swa wena i swa xikwembu so yoxuwa a ku hi ku tshama a kha a va byela a ni mi byeli ku yoxuwa i fike laha i karhele se loko a va byela a ku hlawulani loko ku ri ku mi ta tirhela swikwembu swa hava kumbexani loko mi ta tirhela xikwembu xa ntiyiso mara a ku mina na ndyangu wa mina Hina hi ta tirhela Xikwembu xa ntiyiso. So vanhu lavawani a va tshama atikweni leri mi kumaka ku eh, va fika va kuma vanhu va rixaka rin'wana va ri ku khongeleni ka swikwembu swin'wana na vona va fika va navela va rivala ku hina hi vanhu va xikwembu hi susiwe atikweni ra egipta hi mani hi xikwembu va navela swilo swa van'wana se va lava ku dzunisa swikwembu swa van'wana va lava ku tekana na vana va le matikweni malamo nawu loko hi languta eka deuteronoma chapter 7 deuteronoma chapter 7 hi hlaya eka verse 16 i hope this is the correct verse

U nga tshuki u nyika vanhwanyana va wena eka vana va vona, kambe u nga tshuki u tekela vana va wena vanhwanyani va vona. Why? Verse number 16. U ta heta matiko hinkwawo lawa Yehovha, u ta heta matiko hinkwawo lawa Yehovha Xikwembu xa wena a ku nyikaka wona, u nga ka u nga ma languti. Sorry, kambe u nga ka a, a nga u nga ka u nga ma languti hi tintswalo kambe u nga tshuki u tirhela swikwembu swa vona hikuva wu ta va ntlhamu eka wena now ni lava ku kombisa yini laha A lerisiwile leswaku, Mi nga nyiki vana va n'wina leswaku va tekiwa kumbe va tekana na Vakanana, hi ku swikwembu swa vona a hi a hi a hi mina. Va lava swikwembu swa vona, a hi mina. Mina ni Xikwembu xa ntiyiso ni ta ku nyiketa leswaku i va herisa. Ni ta ku nyiketa leswaku i va herisa ende u nga tshuki u va twela vusiwana. loko mi languta eka vhesi 16 u nga ka u nga ma languti hi tintswalo kumbe u nga va kombisi tintswalo kambe u nga tshuki u tirhela swikwembu swa vona hikuva loko wo tirhela swikwembu swa vona swi ta va ntlhamu eka wena nawu eka nkarhi lowuwani vaisrayele a va fambisiwa hi xikwembu va fane va ya etikweni leri va nga tshembisiwa rona Se loko va kha va famba va khempa va famba va khempa van'wani va kha va ku va kha va navela va va va vavasati van'we va ku hi lava ku teka lava xikwembu xi ku no vanhu valavo a va khongeli xikwembu a va khongeli mina va khongela swikwembu swa vona mi nga tshuki mi tekana na vona i think hi le ku hlanganeni na swilo swo fana eka siku ra namuntlha maybe a hi mhaka ya ku hi vulavula hi ku tekana Ni hlamusele kahle ku loko hi vulavula hi swikwembu swa hava vanhu va hleketa ku phahla va hleketa mancomani va hleketa swilo swa swa vungoma xilo xin'wana na xin'wana lexi nga ta khoma timbilu ta hina xa swi kota ku hundzuka xikwembu xa hava Xilo xin'wana na xin'wana lexi nga ta khoma timbilu ta hina xa swi kota ku hundzuka Xikwembu xa hava. Se swi tiveni leswaku hambi n'wina mo tibyela ku mara mina na ha tihleketa na ha ta hlawula automatically loko mi nga hlawuli Xikwembu mi hlawula swikwembu swa hava. a swi tirhi leswaku hayi mina namuntlha ni sungule ku vula um heyi culture ya hina yi ri one two three mara bibele yi ri one two three ku va ku ni to pfa ni ya hala siku leriwani ivi then vhiki leri taku ni ta pfa ni ya hala na swi tiva ku vanhu va ka hina va chava culture too much ha chava culture ha chava timhaka leta ta culture hi mhaka ku ti tshama ti kha ti kahle kahle i mintlhamu a hi ku chava i mintlhamu i mhaka ku loko hi lava ku swi gandzela swi ta hi haka swi ta hi khoma hi minkolo mara i fane i va na ku tirhela xikwembu hi ku hetiseka hi ku hiseka hi ntiyiso kumbe loko i nga swi tivi wo ringeta ku tshemba xikwembu i vona ku himpela swi ta humelela na ringeta ku tshemba xikwembu tiveki eka xikambelo i ku xikwembu ni lava ku ku tshemba ni siya hinkwaswo i vona ku ku ta humelela yini Until hi fika kwalano hi fanele hi twisisa ku loko hi nga ri ku hlawuleni ka Xikwembu hi le ku hlawuleni ka swikwembu swa hava. A ku na le xikarhi, a ku na nyutirali. Se a hi swi tiveni naswona ku loko hi nga xi hlawuli Xikwembu, Ku ta humelela yini? Nawu loko hi karhi hi hlaya laha Yoxuwa a ri karhi a vulavula leswaku n'wina mi nge mi lava ku tirhela xikwembu mi kha mi tirhela na swikwembu swa vakanana hlawulani Nte hi ta tlhe hi vuya ka Matewu chapter 6 a hi languteni verse 24. Matewu chapter 6 verse 24. Hikuva vanhu lavawani kahle kahle vona a va ti byela ku hi hi hi ta hi ta fuwa hala na hala. Hi ta va right hala na hala. Vutomi a byi tirhisi swona sweswo. Hina hi ngo twanga ku byi tirhisa swona ku hayi ni ta dya hala na hala. Loko na ha ri ntsongo eh a ku ri na laha ni tshamaka kona hi le ka va mhani kumbe laha a ni tshama kona a ku ri ka va mhani ivi then ku va na muti wun'wana wa ka maxava halaya se loko ni tlele hala ka maxava lowo sungula ivi va pfuka va nga endli breakfast yo xexa a ni ta tlhe ni ya ni ya dya na halaya hi ku halaya va ndla breakfast yo xexanyana se a ni tikuma ni kha ni dya hala na hala ivi loko halaya va fika va ku i dyile ni ku ni nga vuli nchumu hi ku loko no vula ku ni dyile ve nge ni swekile mara na loko no vula ku ni dyile a ni dyangi va ta rhanga va ku i ri a nga dyangi n'wana se a ni fanele ni meka sure ku ho loko yi nga xexi hala breakfast ni dya ivi ni tlhela ni ya dya na halaya so mara loko hi lavulavula hi timhaka ta xikwembu ku hava ku i hala na hala ku hava ku i veka nenge wun'wana ka xikwelexi i veka wun'wana ka xikwelexi i ku mina i am balanced like this

Kambe u ta lava rhena yin'wana, a sandza yin'wana. Mi nge swi koti ku tirhela Xikwembu na, na Manomu. Mona. Now, i mani loyi a vulavulaka eka verse 24? I mani? I munhu loyi a hi tivaka a nga hi endla. A ku a ni zangi ni nga endla munhu mina leswaku a kota ku tirhela tihosi timbirhi. Ni n'wi endle ku a kota ku tirhela tihosi tingani? One. Otherwise loko mi la ku ti endla nga ku mi tlharihile i ta venga yin'wani i rhandza yin'wani hi mina ni nga ku endla na swi tiva a ni ku nikangi swilo swa ku we i kota ku rhandza tihosi timbirhi i fane i rhandza hosi yin'we se leswa swo ti byela ku hayi mina eh kumbe i ku hayi mina a ni hlawulangi nchumu mina mina a ni hlawulangi a ni weli ka A a ni weli ka B a swi kona sweswo ku ka ku nga hlawuli kwaloko hi le ku hlawuleni ka swikwembu swa hava so swi vula yini swi vula ku hi fanele hi hlawula verse 15 yoshuwa a ku yini hlawulani hlawulani namuntlha loyi mi rhandzaka ku n'wi tirhela se mina namuntlha na mi vutisa mi tirhela wihi n'wina mi tirhela mani who are you serving mi tirhela mani n'wina eka siku ra namuntlha nawu swi tiveni ku loko hi ya emahlweni hi ya ehansi eka vhesi number 16 tiko ri hlamula ri ku a swi ve ekule na hina ku tshika yehovha hi ya tirhela swikwembu swin'wana hi ndlela yin'wana va hlamule hi ku tiba swifuva ku hina hi lava ku tirhela xikwembu Hi lava ku tirhela Yehovha. Yehovha i hi humese eEgipta. Yehovha u hi endlele 1, 2, 3. Yehovha u hi endlele 1, 2, 3. Well, mi nga se vula sweswo na n'wina ti kambisiseni ku mi tirhela mani hi ku ku vulavula swa dlayisa Ku vulavula a swi vuli ku himpela i tirhela Yehovha. A nga vulangi ku ni tirheleni hi nomo. I te ni tirheleni hi ku endla yini? Hi ku hiseka na ntiyiso. Hayi ku ni tirheleni hi ku vulavula hi nomo. I va xihanya nomo. hi ku loko mi hlaya eka vhesi 17 va ri hikuva yehovha i xikwembu xa hina hi yena la hi humeseke hina ni vatata wa hina etikweni ra egipta endlwini ya vukhumbi ni loyi a endleka mahlweni ka hina mahlori lamakulukumba hileswo va n'wi va n'wi ndhundhudzela va n'wi ndhundhudzela va ku ha hi ta tirhela xikwembu hi ta tirhela xikwembu hi ta tirhela xikwembu yoshua a ku eka tiko this is verse 19 mi nga ka mi nga tirheli yehovha hikuva i xikwembu lexo kwetsima i xikwembu xa rilondzo xi xi nga ka xi nga rivaleli milandzu ya n'wina ni swivi swa n'wina Now, ku humelela yini laha? Why a ku tirhela ni Yehovha ivi tlhela a heta ku mi nge swi koti ku tirhela Yehovha? Hi ndlela yin'wana i vula leswi hi nga swi hlaya eka verse eka Matewu 6 verse 24, I nge tirheli tihosi timbirhi. Xikwembu loko i lava ku xi tirhela, xi lava ku tirheriwa hi ntiyiso, xi lava ku tirheriwa hi ku hiseka, xi lava a complete person. Xikwembu a xi lavi ku tirheriwa hi sonta ntsena, xi lava ku tirheriwa hi vutomi bya wena hinkwabyo. from monday to monday 24/7 na loko i tlele i nga swi twi xi lava ku tirheriwa 24/7 i nge tirheli xikwembu hi tiawara timbirhi ta sonta ntsena xikwembu xi lava ku tirheriwa i xikwembu xa rilondzo i xikwembu lexo kwetsima Verse 20. Ku ta ku loko mi fularhela Yehovha, mi ya tirhela swikwembu swin'wana swa matiko man'wana, u ta mi hundzukela. U ta mi hundzukela a mi endla leswo biha, a mi herisa hambi a tshamile a mi endlela leswinene. Swi tiveni ku loko mi karhi mi hlawula ku tirhela swikwembu swa hava kumbe loko mi kha mi nga hlawuli ku tirhela munhu automatically mi wela ka swikwembu leswi hava swi vula leswaku xikwembu xi ta mi hundzukela ende xikwembu xi na xi xi na right ya ku hi hundzukela why xikwembu xi hi vumbele leswaku hi xi dzunisa xikwembu xi hi vumbele leswaku ndla yini hi xi dzunisa se loko hi nga xi tirheli xi na right ya ku va xi ndla yini xi hi hundzukela so i nga tivutisa ku hikwalaho ka yini ni vulavula hi timhaka leti eka siku ra namuntlha ni vulavula hi timhaka leti hi mhaka ku hi lava ku sungula ku dyondzisa ekerekeni ya tiyana ende hi sungule kahle na n'wina malembe ndzhaku hi mi tivisa ntiyiso ku hina hi te hi xikongomelo lexi ku nga ku dyondzisa bibele Ene Xikwembu xi hi nyike tintswalo hi mhaka ku hi teke nkarhi hi kha hi o- hi hi kha hi lehisa timbilu hi ku well a hi hina hi tirhaka timbilwini ta vanhu i Xikwembu xi tirhaka timbilwini ta vanhu hina hi kota ku ndla yini ku mi hlohlotela so hikwalaho ka yini hi vulavula hi mhaka ya ku hlawula ka ku tirhela yehovha i mhaka ya ku se ku lava ku tirhiwa manjheni Nkarhi wo tirha wu fikile. Hlawulani. Loko mi hlawula mi nga hlawuli swona, swi tiveni ku loyi a nga mi endla i ta mi pfukela hikuva wa swi tiva ku i mi endlele yini. I mi endlele ku va mi n'wi dzunisa. Loko n'wina mi nga lavi ku n'wi hlawula mi lava ku dzunisa swilo swin'wanyana, loko mi vutomi bya n'wina byi hela emisaveni hi ko mi ya ku a tiheleni hi ndlela yaleyo. hi ndlela yin'wani mi nga lahli vutomi bya n'wina mi nga lahli moya wa n'wina etiheleni loko namuntlha ma ha ri na nkarhi wa ku twisisa leswaku mi fanele mi tirhela xikwembu ku tirhela xikwembu ni vulavula hi mhaka ku teka vutomi bya n'wina mi byi mi tshembela eka kreste hi byona mi fanele mi hanyela kreste mi fanele mi hanyela ntiyiso mi hanyela evhangeli mi fanele mi suka eka timhaka ta nawu mi ya eka ku titsongahateni ka tintswalo so a swi koteki leswaku mi tirhela yehovha na swin'wanyana mi fanele ku hlawula ende swi tiveni ku loko mi ku mi yime xikarhi hi ndlela yin'wana se mi hlawurile loko mi ku mi yime xikarhi hi ndlela yin'wanyani se mi hlawurile so namuntlha rito leriwani ri hi tsundzuxa leswaku Bibele a yi lo ta ku hi byeleteleni ka switori Bibele yi tili ku ta hi lemukisa ku heyi pfukani heyi ku na khombo le mahlweni loko mi nga ti voneli pfukani mi ta hlawula Leswaku mi tirhela mani? Pfukani mi tivonela, otherwise ku na khombo le mahlweni. Loko mi nga hlawuli Xikwembu xa, xa ntiyiso, Xi ta mi pfukela, Xi ta mi endla leswo biha, Xi ta mi herisa. Xikwembu xi ya herisa vanhu hinkwavo lava nga pfumeleki eka Yesu Kreste. Hinkwavo. lava va nga ri ku na ku tshemba eka Kreste leswaku Kreste u fele swidyoho swa vona, Kreste hi yena a rivalelaku, Kreste hi yena a va nyikaka vutomi, hi yena loyi a va hakelelaka xikweleti xa vona xa xidyoho emahlweni ka Xikwembu, lava nga riki na ku tshemba eka yena, lava nga tisiki ku tshemba ka vona eka yena, i ta va herisa. Hambi a tshame a va komba tintswalo. Tintswalo ta Xikwembu ti ta hi tindlela to hambana-hambana. Loko hi tshame kwala, hi ri na Moya wa ku hefemula, i tintswalo. Loko hi tshame kwala, Xikwembu xi hi voningisela dyambu leriya, i tintswalo. Imagine loko a ku ri na xinyami three days, hey, ende a hi ta gungula ngopfu. A hi ta gungurisa swin'wana. Hi rivala no, kambe swilo leswiwani I tintswalo. Xikwembu xi le ku kombiseni ka tintswalo ta hina hi ndlela yin'wana siku rin'wana na rin'wana leri taka emahlweni ka n'wina loko n'wina mi vona dyambu ri xa ri pela n'wina mi kha mi ku hayi hi ya hala muchayinini mi rivala ku dyambu ri xa ri pela dyambu ri xa ri pela ri xa ri pela leswaku n'wina mi ta hundzuka ku nga se fika siku ra khombo loko mi nga se swi vona sweswo mi le khombyeni Loko dyambu ri xa ri pela a ro khavisa dyambu leriya i nkarhi. Nkarhi wu ya wu kha wu tshunela. Se hlawulani ka ha ri na nkarhi. Ingaku Xikwembu xi nga hi pfuna leswaku hi tikuma hi hlawule ndlela leyi ya ku tirhela Xikwembu kumbe namuntlha a mi swi tivi ku mi ta hlawurisa ku yini vulavulani na hina Hi byeleni ku, Ni hlawurisa ku yini? Ni lava ku hlawula ku tirhela Xikwembu kumbexana mi hleketa ku mi le ku tirheleni ka Xikwembu. Mi swi tivisa kwini ku mi tirhela Xikwembu? Hi byeleni, vulavulani na hina. Xikongomelo xa hina a hi lavi ku mi chuhisa although bibele yi lava ku hi tsundzuxa ku hi chuhisa xikongomelo xa hina i ku lava ku mi kombisa leswaku Munhu loyi a nga tshinyiku n'wana wa yena a nga n'wi rhandzi. Bibele loko yi nga hi tshinyi ku endla leswinene swi vula ku a yi hi rhandzi se mara loko yi hi tshinya ya hi rhandza the very same way varhangeri vadyondzisi va fanela ku endla swona i ku tshinya vadyondzisiwa va vona. so na hina hi lava ku mi tsundzuxa eka siku ra namuntlha a hi khongeleni xikwembu tatana n'wina mi tivaka swilo hinkwaswo mi tivaka timbilu ta hina kwala hinkwenu ni rhandza ku khensa leswaku mi hi nyikile nkarhi wa ku dyondzisana nkarhi nkarhi wa ku va hi tsundzuxana hi timhaka ta ku tirhela hosi yehovha mi xikwembu lexi chavisaka xikwembu lexo kwetsima xikwembu xa rilondzo Lexi nga rivaleliki swidyoho leswi hosi hi swi endlaka hi swi langutile. Kambe loko hi ri vanhu lava hi tirhelaka n'wina ntsena, ma kota ku hi rivalela. Hi khensa mavoko ya n'wina lama hi vitanaka eka n'wina hi rirhandzu, hikuva a mi languti leswaku hi dyohe ku fika kwihi. A mi languti leswaku xidyoho xa hina xi tele ku fika kwihi, hina ntsena ho fanele hi tinyikela emahlweni ka Yesu Kreste. kutani mi teka vutomi bya hina mi byi cinca mi cinca ku sukisela eka mbilu ya hina mi cinca miehleketo ya hina mi cinca ku rhandza ka hina mi cinca leswi hi swi navelaka swi va hinkwaswo leswi swi navelaka ku dzunisa xikwembu hosi ni kombela leswaku mi hi pfuna leswaku timbilu ta hina ti suka eku khomiweni hi swilo swa misava kambe hi khomiwa hi swilo leswi nga le tilweni swilo leswi swa ku fana na ku fuma ka xikwembu Ni khonga leswaku Hosi mi ta hi pfuna, hikuva a hi swi koti hi ri wexe, ha lahleka, hi na swivutiso swo tala, kambe n'wina mi Xikwembu lexi vulaka leswaku Ina, tanani eka mina n'wina hinkwenu mi tikeriwaka. N'wina hinkwenu mi tikeriwaka. Hosi, xidyoho xa hina xa hi tika. Xidyoho xa hina a xi na la xi hi yisa kona. Xidyoho xa hina loko xi hi lawula xi ta hi lahla. Kambe hi lava ku va hi tirhela n'wina hi ku hiseka ni ntiyiso. Ni khonge leswaku Hosi, hinkwenu hi nga la, hi ta tekela enhlokweni Rito ra n'wina, Xitsundzuxo lexinene, Xitsundzuxo xa xihatla swinene, leswaku sweswi hi hlawula whether hi lava ku tirhela Xikwembu kumbe hi lava ku tirhela swa hava. Lexi ni xi tivaka hileswaku loko hi fularhela Xikwembu, Xikwembu xi ta hi pfukela, xi hi herisa. Ha khensa Hosi rito ra n'wina hikuva ha swi tiva leswaku leswi mi swi tshembiseke swi ta humelela. Ha Yesu Kreste. Amen.